Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l, u anki żball. Jekk tistagħġeb faċilment, titkaża jew tieħu għalik malajr, dan il-kontenut ma jgħoddx għalik. Il-kumplament

Tajba? Thank you. Għax ispun irrid nagħmlu xi affarijiet fil-bidu biex ma għadx jeditja. U mm. aħna biex naħxi aħna ħaġa li belluża. Inti, defni, li ma. Guys, illum erġajna ġejna għaw għaddu kif għadda live show u erġajna kena noqdu narmaw għal guest speċjali tagħna llum Matt Għax Yes. int- inti ġejt eżatt f'dal-ħin u litri li għandek flajt għada l-lum biss tista. Iva hija jena speċjali bħalissa. It-Tnejn filgħaxija, man taf kemm hi antipatka dal-ħin qed nirrekordjaw xi dwejjaq. Aw, tidu tuni tal-pizza intom bilħaqq. X'pizza hi? Le għax daw ġibtilhom il-PJ dejjem hekk. Mela mhux fuq il-kumpanija. Le, le, mhux bil-kard xtrajthom daw. Żopp. U inti jidhirlek li ħanfiha mill-Meks li xtrajt xi for euro pizza fuq il-kard le. X'pizza hi?
Jiena m'għandix pizza. Laqas jien.
Ġibtna pizza. Hawn għad għandi. Donuts, donuts għanna u dimna, joħsib il-sotto. Le, le, il-sotto zero eh, li kull podcast iġibinna u A to Z Electronics li jihdu xsib il-tech tana eh, onlineintimates.com għal ġugarelli tal-adulti xed tamel men. Et najdlu, relax najdlu respons. Eh, aħna naqalaw lira.
Online intimates għal toys tal-adulti u 18 plus u kol 5pointsgrowing.com pjanti u xnafin. Eh, Fire and Four, kull nar terba jkollhom il-all you can eat meat, il-prezz speċjali ta' 50 euros, aħna morna prufajnieh mal-patruni tagħna, mm. and we have to do it again, actually. Eh, Black Box Pro tagħna ħafna jnuna għal-live show, il-Black Box u koll eh, jisponsorjana blodjo kollu li għanna u d-dimna biex naslu għandkom u The Barber Room raħal ġdid
Mbassa, jaha taħara.
The Barber Room raħal ġdijt li jigrum jana kull podcast u koll juħsibna. Xinti, xintom tamlu men? Ma ħallejtu nix fucking namel sponsors bi kwieti. Ibda l-show. The Barber Room raħal ġdijt li jigrum jana kull show. Tajba, dik, dik edha. Ejja.
L-ewel mistoqsija l-met. Dwi ħajdu jaħ nibda?
Ma dan mela. diġa. Eh, lest inti ta' tinkwieta. Għaddej snisni għadda.
Ma ma nafx ħajġri ma. Wej wej ġri li jrid. U inti, inti ġejta u ġifiri, inti Malta kemm għandek għaw? Ġimma għamilt id-darba.
Ġimma?
Mhm. Għal-kurzita. Eh. Inti taħseb li Malta għaw minnu gej aktar minnek?

iktar ma nħobbuhom, iktar da jifrezz fuq friendship is le taqbad ma sħabek is-soltu jiena. Taqbad miegħi kemm trid.
Mm. Eżatt, dikki, proset. Għalja dwa kif inti inti fajter da banana fuq l-istage nidwa kif inhi. Ġi kif iż-żoppet tgħidilna li hawn iktar nies gej minnek. Wejja, ma kull kil banana, qatt ma kil banana fajtek. Ejja, ma inti għamil ċertu xeni. Aw jiena meta ngħid. Inti qed tipprova tkellimni piċi xi mhix nisimak, eh? Le. Ora, għax qed nisma' ħafna Le, jgħata le, wara nisma'. hija, sorry. Em, skużani. Għax Imma hawn Mad Black dawk qed jiġitaw ruħhom. il-
jiena meta nikol banana u dim sħabi, speċjalment sħabi l-irġiel, dak it-tip Għalhekk m'għandikx ħafna ħbieb. naqtaw, naqt- naqtaw bis-sikkina, anki biex niftaħ. minn kull-
Biex ma. Ġbir tajdix dik. Ma l-ewwel vera baħtas. Dik għandna għandna Nista' ngħidha. tista' tgħid li trita u jekk Ma trita.
ngħidha. U le? Issa għanna diskors, għanna għansa għasuk dwar għaddi biex nxoħna, it's an interesting question, ġifiri, big time. Jien ma nafx xi bdejt titkellmu, ma insomma. Għaxu għal-kelma eh, naqa.
Eh, ma smajtix.
Ħaġna heavy.
Tkellmu għansa. Kif taf inti mhux l-ewwel gay li kellna fuq ix-show tagħna, qabel kellna l-Ashley Pexil.

Di xi ħaġa libelluża. Libelluża di. Di Għax inti libell tista' tagħmlu jekk qed nakkużaw xi imma sorry, imma żomm naqra, sa ħanqabeż għalikom. Għalija.
Eh, Għaliex jekk ngħid il-xatt li hu gej jista' eh. jagħmel libel, mela li tkun gej xi ħaġa ħażina. Naqqaxxej. Veritru.
Veritru.
Allura, allura. Una qabel miegħek.
Veritru. Tal-libel jekk xatt jagħmilna libel għax da jkun fucking homofobiku.

Le, le, le, le, le, isma, isma, isma, frizzajtuni, għana il għala. Għax bħalissa mux għet jġini f'moħħi li jint għadċi darba għet li gej fil-publiku jow ek. Fimni naħseb meta kilt il-banana. Nazzjonali għamma. Imma jtumi gej, sadkom ħabta li tajdu li titilqu minn Malta x'mawx ek partner material. Malta, eh, għalikom għaw. Sekka u l-materji li ma sibtux sewa. Malta. Eh, imma ma jfissux sibtu Londra laqqas. Għamenti, kemm ilek hemm? Ili tlet xhur. Eh? Tlet xhur.
Tlet xhur? Imma xiri, boyfriend material ma sib, ma sib nis biex irabbu l naqa materja. Għaxem naqa xmiċ eh, Londra. L-ammont ta' xmiċ ta' nis li jem inkredibli. Ot attent, ot attent, brother, wejja.

Vera għal xej. Vera, vera, vera għal xej dik. Ġri inti mhux għalhekk tlaqt l-Ingilterra, mhux għalhekk jew għax ħadd ma jrid.
Ma nafx jekk xi raġuni ma qas l-Ingilterra ma sibt il-xej, ġifieri. Bdilek il-depression hemmhekk? Le, u ma nistax ma nistax għalli għadi għax jiena vera l-affarijiet li għajdu fuq Londra mhux vera, kulħadd jgħid għax ħafna, eh. għax maħmuġa, għax hemm ħafna ġen u da kollu, mhux vera. Int kemm għandek hemm kemm ilek hemm għadek kif qed? Tleċċu. Imma dor ndur ħafna ħin kollu hemm. Imma jekk iddur ġifieri mhux qiegħed hemm. Għax inti post tkun jgħat, għax tkun jgħat hemm tkun station li ma tagħmel xejn. Tgħix Birmingham jew xi ħaġa. Le, Stratton.
Stratton?
20 aħ. 25 minutes. Hija dak barb dwajer. 25 minutes out mill-ċentru. Ah, le, it's a good area, ġibi. Le, le, very close. Hemm issa tina ċans inti. Waqta għana. Jena minn zmin hemm ġabni ħażin, eh, ġabni vera ħażin. Jena kulħadd li naf li mar Londra mhux billeba, kulħadd li naf li mar Londra spiċċa ħażin mejjet, eh? Ġifieri jiena jekk trid għandi ġiex tobba jafu jagħtu naqadi, ingżiet u hekk. Kont trid kellimni. All right, ftemna. Ligri. Xidda, libna set, għaw, xen xek namlu. Migri, għax għax għax I'm seeing it coming, għax kullħat li marra. Għabba li li għadda għabba da depression. Rom, madonna le.
Dak jekk jissib partner, dak eh. jiġi gloss white.
Ah, ma kif kienet fajta li.
Tal-li inti Matt Black.
Il-partner jiġi gloss white.
Tex kem taqala xali. Kem kienet vojta li dom 3 sekondi sa kem reġistrajta. Jekk inti tiddeċidi li ma tiqpax gay. Dak m'intix l-ewwel wieħed le Matthew l-ex gay dak. Iva. L-ex gay, għarri. Mm. X'taħseb fuq Matthew di tal-ex gay, idenna naqra. Ara, jiena ma naħsibx li hija xi ħaġa li tista' ssir. Sewwa? Ġifieri xi ssir?
Li tista' teqleb u jew tażel. Eżatt. Tistax tażel u teqleb, għal anqas li ma ġratxek li li ġast kien hemm żmien fejn indunajt. U mbagħad once li ndunajt ma qlibtx. Eżatt. Sewwa? Jiena dak jien. Jiena ħankun rest ma naf il-ħadd li konferma li kien gay u qal ah, Bilħa.
le kelli żball. Dak xejta, ostja, sissa jiena qatt qatt qatt ma nsertajt ġifieri. Min Laqqas jien ikolli min- min ngħid. ikkonferma s-sexuality tiegħu, ikkonfermaħħa solidly. Sissa jien ma sta dik. Imma eh, la, jien min jien biex ngħidlu dan xi jħoss. Jagħmel li jritu u

Good point. Le, titħol abbati. Le, le, spawn, spawn! Issa aħna, aħna saqsejnik. Aħna saqsejnik. Spawn, tija. X'jaħseb?
Digi.
Aħna saqsejnik x'taħseb inti fuq fuq Matthew l-ex game, ma nafx kun jom. Mm. U What David jomilux x'jaħseb fuqna. U ġast tal-buzz ħan nurulek jiena biex biex biex ġast hekk, ġast for the, the sake of it essentially. Gej u s-samadux għax xamna xamna xamna.
Eżis Max u JD, dispeċini ngħid li dan is-suġġett bl-aktar mod ċar ma tifhmuhx. U jekk inti qed timxi wara Ġesù, jew trid timxi wara Ġesù, il-verità hija li ma tistax tara bajd u bacon. Stax rana.
Frott.
Kemm li bazzumi.
Kollok l-Ispirtu Santu ġovik. Kalma talla, guys.
U Maxu ġejdi, Ġesu, għalikom ġi. U Ġesu qed isejħilkom għall-indima biex tindmu mitnub. Jekk ma drux minnu, Intom se taraw wiċċ Alla. JD u Max, intom tistgħu tkunu dixxipli fidili ta' Ġesù. Għax Alla dak jagħmel, jaqbad il-ħajja ta' midneb bħalma kont jiena u jqaddssek u jnaddfek minn ġewwa.

Alla, Alla jew Ġesu x'qal? Alla, Alla. Alla ħajjiġi u ħajnaddafkom minn ġewwa. Minn ġewwa.
Diżastru qed nagħmel. Id-liba li ħolwa. L-allant minn barra wkoll għandek ġoddu tnaddaf barra Madonna, Madonna. Rafu paċenzja bija. Dak ma ġiex Alla u għenek.

Ma Tiġi nafx daw, naqgħu. ma nafx daw l-affarijiet, jena Ma xemma tafx? fatwani.
Mela ħan saqsik xi ħaġa mela. Eh. Aħna għandna Għanna għanna għanna dije. għandna logħba.
Għandna naqa' images. Mm. Loba, ħan italmu, ej, għaless. Għana tamu, jekk hux vera, ġifiri, ħana, inti ħat tara, jekk inti tħoss li daw l-affarijiet huma homofobik jew le. Għax hemm ċertu affarijiet, u dal-aħħar hemm naqa ta' blurred lines ta' xinu homofobik u xinu le, u hemm- ma- ħa- għamilna erba' scenarios, mela. Xi ħadd li jirrifjuta jorqod ħdej sieħbu, raġel, f'double bed meta jsifru flimkien. Homophobic jew le? Mhijiex. Ma taraħkiex hekk inti. Le. Forsi ġast jiddejja bil-body heat ta' raġel ieħor ħdejh. Le, għaffera, ħusus komdu, ma kien ġobni li għandu, mux ovvi għandek taħsibha tħossok skomdu jew le? Le? Jien hekk noħodha. Le, jiena ma niddejaqx norqod ma' ħama kollha kemm intkom fl-istess sodda jkun Hekk ġieli hawn għax ħa norqod ma' xi ħadd jien Eżatt. probabbli ġejja. Fucking niddeja.
Vera tiddejja inti? Ja xiest jemmen. Le, le, mela, li jmiss fidejk, fidejk. Mela, jien ħassel ma' tim tal-futbol li bes wetsuit.
Le, oh, mhux ħama faw bekal fej. Għax jien tiddejja jien ħassel ma' tim tal-futbol. Jiena, jiena, jiena, Meta nħaslu flimkien waqt il-futbol, kulħadd tarwien ibul fuq saqaj xulxin u ħadd ma jiddejja. Jekk hemm nidħol fil-futbol.
Jekk hemm xi ħadd jinħassel bil-penti, laqbon ta' panik li jaqla tuwa tal-bliħ ġifieri. Tinħassel ma' l-irġiel u mhux problema.

Ma nixli.
Xi ktibtlu?
Two gays divorcing? Search ħaġek.
Man angry with man angry with boyfriend in bed. Two ringo gays għallu li
L-ostja. Mela, li jmiss, ħajda jmiss, mela.

li jmiss. Jekk ikun hemm xi ħadd li waqt il-Pride jixtri television black and white biex ma jarax il-kuluri.
Dejk ħamma fawbek, ejja. Dejk ħamma fawbek. It's too much, u t-shirt apposta black and white, u għek. Ah, bro, għabba tu tarax. Vera zejda. Taqqa t-shirt black and white, u.

Xi ħadd li jippreferi jaqla' multa ta' ħames mitt ewro kuljum milli jwaħħal in-number plate Gay 555. Tiġi Gays. X'tażel? Dik il-ħama fawbik. U dik qabel tal-jem lem, qabel tiġi mmm, games.
Peress li, peress li, peress li da gejs jaqa taħt il-white plate. Għax jispiċċa fil-white. Taxi. Kif qed tiddu l programm li vera huwa edukattiv u. Ah, mela, li jmiss hija vojtaġ li tal-blim. Il-programm għajkolla programm vera vojt. Eh, biex kun inti muħataj xej f'ħajtek, taġas biex tkun taf, għana ġast mm. d-dinaw biex nitċajtaw nħdu bas flimkien. Eżempju, din li jmiss, għadati eh. homofobik jew le. Xi ħadd li kif jara żewġt irġiel jintredaw idaħħal fountain pen ġo għajnejh. Idaħħal aħjar għalih u ħajja. Homofobik tiġi?
Jina għale. Mhux vera.
Għalfejn.
Għax hekk jara żewġ nisa jħu pjaċira. Zat. Ah, imma.
Dak jobot li jilek. Lilek jobot.
Imma s-sajn wahda għandu. Is-sajn wahda.
Inti dik għad fajtna għandu?

Xi ħadd li ma jivutax Labour u jismu Lawrence Gonzi. U kien għadda bille biex biex to against gay divorce kien għamil. Eżatt, mela. Against gay marriage. Kontra l-adoption u u partnership. Ta' same sex couple.
Ta' same sex couple.

U kontenta x'mhux qed jimmodella ġifieri. Oh, ma.
Gafier, ostja. Weġġa, insomma, qed inweġġa jiena. Għajbuta. Qed inweġġa. Kieku kellek tmur timodella ta' Gafiero. Le. The most straight and easy answer. Ever heard ġifiri. Intom, intom għat realizzaw li il-gays litri li xejtu l-kulħat f-sormu. Lej ma milċej, la Le, ekki għamilta, bro, għalli l-legi. Le, ma milċej. Minħabba fikom, jina da title ta' da segment li bista f'xismu, eh. pufta.
Titfatajt! Just pufta, Għax intom, xejtu jidna l-kelma, ħana qabel ma rridnix nfissru, meta tgħid, ah, kemm l-lost jien pufta, mel, xi tkun xxiek. Qed tifhem? Intom ġibu we spoke, we spoke about this earlier. Jiena toħroġ li jiena stess xi kultant, mm. għax ma nużajiex mod biex najjar li l-nifsi. Ija kelma li tuża f'dak l-argument. Zek li raf, per eżempju, jek xina jen jisraq nixaġ li jitkemmu pufta. Oh, Eżat, ma jfessiex li. Vera, t-toqta li għadik.

Ah. Ma kontx naf xini, I had no idea what zopp is, ġifiri. Ġast għal xi raġuni smajta minn għand xi ħadd jew minn għand missier jew minn għand dak jew għaddew. U kont qed għaddej zopp nifraħ u niġri. It's the- it's the same the pufta, jiena meta Eżatt, meta kont eżatt. nisma' l-kelma Eżatt. pufta fil-bidu, qatt ma- I never ever Thought associated li it it's gay, eżatt. with hate, Eh, le, tipo, mhux hekk, mhux hekk. jiena nemmen li dinna pal, pal, pal razzizmu pal kollox, tinduna min vera jobot. Jina, min ma jistax jinduna. Skont l-intenzjoni tagħmel kollu, xek jistaxa b'intenzjoni biex tweġġa, tista' tkun kelma xi tkun, ħażina. Eżatt. Ġostija kelma li da mhux tirreferi għal. Vera ta' ostja.
Spiċċajna esna programm tendru, eh, toffardi. L-artikej.
Meċu l-artikej.
Fuq daffaritek jodi jitkelmu, ek ġifiri. ħafna xara bank dak minna liħ. Oh, Għand- Daka ġaġe.
da- daka li qalli xismu li Peppi missu jisir. Peppi missu jisir Għaddis.
għaddis. Inti taqbel li Peppi missu jisir għaddis meta jmut. Automatic, eh? Għaddis għalf.
Automatic. Biex tagħmel għaddis imma mhux tkun tagħmel xi xi mirakli jew. Mela ma mex Peppi, miraklu le, bħal mela. dak. Andy.
Eżatt. Mela Miraklu. mġnun, inti Miraklu għaw- fuq mirakli. Very true. Tlift ħafna pis imma inti. Diġdita hi depression. Għalli xerraqni. Għalli xek naqra dirett. Fide. Le. Mini xek jajdu. L-astja.
Ej, ma, inti tax li kollok ċans, ġiviri. Le, le, jena, jena, għax vera, jena iktar laqat, jena iktar laqat lift fajti kont depression għawi, tlift 30 kilo. Jekk in a couple months, ġifiri, jiex kont jadħazin, kont nibżan ikol. Immissa din fuq program tal-komedi, qed naħdem miegħek kuljum bil-lejl u l-ammont ta' takeaway zed inġibu tal Actually ġibna sponsor, ben, biex jibda jġibna takeaway. Għaxet norf u balla flus u ikel. Għagġa jizdit kollox, ġifiri għandi bżon nerġa naqa jow xi ħaġa, għax jena mux jtini xilin Osta. Jilej jgħid noffendih men mexxi inti li. Jew sa jew xi tip ta' marda jew xi ħaġa ma naf. Jew jew jew spu prova ħxiel il-mara nqabadkom jew xi ħaġa. Ħalina ħalina ħażin xi ħaġa għamlu li guys għax mhux qed jinnex qegħdin nonqos. Eh. X'kien ma provajx l-Ozempik?

Eh?
Għax inti naħseb titkun ħaj Le, tkun law naħseb biex jinexielek. Inti kif, inti inti ġast ħazin all round. Inti inti ma jistaw, inti ma jistaw jatuk xej. Għax kem għaddek. Imma ħem, apparently ġast taqtalek kompletament l-aptit ta' kollox u ma jkollokx aptit tiekol, ma jkollok aptit ta' xej, eh? u ġifiri u heavy, u naf nis minn huma fit li jett jużawh. Just to, to, cut, to, to cut and to lean out, full, full egg biex ma jiklu xej. Imma heavy shit tu għanna big time u. Enti mort imma fej ġifiri, fej għamil ta' Malta jew. Malta, Malta, Sinġi. Eh, Malta, osti għamil ta'.
Mela. Once li inti għamil l-operazzjoni u tlift il-pis. Eh. Eh. Kellek na iktar interest minn eh, sexually minn għant n-nis, did you get more Xlan. Madonna, jisaqsu li ħafna di. Eh. Ma parenti tiġri ħafna ma li qatt ma ġrat li. Immin tipprova tabbi qed nassumi. Le. Naħseb dik il-problema. Jek taħxik, brother, jek ma tipprovax, ma tagħmel xejn, naħseb jien. Naħseb dik il-problema.
Tistħid.
Nistħi.
Tistħi hekk jew hekk toqgħod lura inti. Le, le, laqgħa xejn, anzi. Tant kemm jiena tajb waħdi li biex interessani xi ħadd biex ikun miegħi diffiċli ħafna. so- Tant kemm inti tajb waħdek ġifieri toġbok idejk xi. Għaddejani xi fimni. Għax kun, għax- happy, happy, happy bih innifsu, kontent waħdek, eżatt, Eżatt. it's fine, u jiġi xi ħadd jismu. Imma tixtieq tisolħu naqa. Għax kulħadd jiena nixtieq nisolħu naqa. Jiena miżżewja xi xorta nixtieq nisolħu naqa. Jiena kuntent.
Kuntent waħdek kif hija iva. It's good, eh? Iva. You don't want a partner in your life, someone to tell you what to do, ek? Eh? Nixtieq partner, eh, not to tell me what to do, imma l-ostja. Imma forsi huwa żmien issa li nibda naħseb fiha ma le. Issa kemm ma jkun xi ħadd aħjar minni ma rridux. Meta
Ovvjament tkun gay. Eh. Il-frequency tal-bass tinbidillek il-ħoss. Ma nafx u m'għandix idea li niskopri. Persuna ħażina tistaqsija.
Baj persona ħazina, x'dak kant kam għandkom top u bottom u whatever. Inkom ah. taħxiex ta' if you don't mind me għasas. Jena skoprejt li hemm xaġa ġdida. Xieġidu la side. Side?
Jew top, jew bottom, jew vers, jew side. Mela- side. Mela top ittieħ, bottom ta' għalaw, vers ta' minnhom it-tnejn. U side kun serjal.
Side. Side. Side tkun outer sex jgħidu, ġifiri pleasure

Dry humping.
ġifieri. Dry humping.
Eżatt.
Totħok, meta ma ħorx tħok. Dry humping.
Ħabkejtu ma xi teacher. Dry humping ma xi teacher.
Dry humping kien toqgħod. Isfali għal il-mojt toqgħod tabel bħal ġmula.
Dry humping jiġifieri toqgħod bil-jeans fis-sodda pereżempju. Għat ma ħakkejtu inti ma teddy bear jew hekk, kont żgħir.

Għalek, jaqalijaw. I, I, if, if, if, I'd, if I'd had to be gay, I don't think I'd be completely happy with that situation Jena, as well. I'm not, għalek għaw decide apparently t-morna għala ġemba.
Le ta' grazzi qalbi, it's fine, no. Ta' jena, eh, eh, le, it's, it's, I agree with you. Le, inti kiku, kiku kellek kun gay fej tintafa. Offside.
Throw in. Lew. Le, jina għara, ismajni, ħanidlek. Jina meta darba l-mara, meta darba l-mara, t-tħajret meċi naqra idea fejn mux post.

Semmi sajt. U lar, lar, lar. Imma jekk tkun per eżempju kilt xi tkun kilt xi Peruvjan jew xi ħaġek. I mean il-wid gormi kun naqad. Inti ġili kellek Peruvjan ġoħal hekk xi ħaġa. Jomme ma le. Skif ħsatni għod se nixrob naqra l-maja. Oh, ben. Għaw ġbulina ilma menna. Anka li naħa saħt imsaġ minn miktuba mkien.
Jien vera nkwetat dal da xow, eh, għax għedinek, il-matta tħoss, inti għedna skomdu. Le, la, xej.
Tu pjaċiri għed? Le, le, ma nidajax, ma nidajax.
Inti skomdu, għja ġejdi. Jena ħafna. Le, mela ħana elbu naqa suġġetta għax. Libna naqa ħafna. Għan itkellmu naqa issa fuq il-moda. Il-moda.
Aħna għandu najna li tipo, nasab mux aħna bis, nasab plenty of people notice that you're, you're quite fashion. Man, I don't, I don't know the word, għax jena jintant jien ignorant fil-fashion. Għandu fashion sense.
Ta' eżat, tant ma nifimx, tipo, Kif tħobb, xi ġifieri tħobb? Jina nħobb, nider differenti. Ġifieri jiena qatt ma ma ekkaw xi brand u trend u daw l-affarijiet jiena ma jmlux bija daw l-affarijiet li rrid jien. Li joġob li li għandi f'moħħi naqbad nagħmlu. Just hekk, iżid tfaqqalu hekk. Mm. Inti per eżempju darba kellek ritratt, sewwa, u naħseb dan ah. inti kont. Daħan tal-għom naqra.
Ħagon naħseb kont bih fil-Eurovision, da bizzop ta' Teddy Bears.

U vuċi, vuċi, immesa.
Imma, xizzop. Why? Mux faqa jew.
Ha, titkellem fuq u kikul bizġlek ta' xi ħaġa oħra ma kontx titkellem fuqha. Dok tal-mittu ju jiġu ġivi. Le, ħallini x'dajt waħda kienu oriġinarjament. Mbagħad ħabba l-branding kelli nbidlu kollu dakinhar fil-għodu kont hangover għal alla. Kellek balla mitu jużu kellek bidlu. Mela, fid-dress rehearsal mitu już kienu kollha toħti.

Kemm il-designer keċċejt f'ħajtek? Designer, naffordja wieħed l-ewwel. Li għallek li huwa jew jilbel li biss l nifsu. Dejjem u dejjem.
Jiena ħajma ġieli ħdimt ma' designers lokali ma.
Expensive. Eh, ifimni l-materjal fil-verità. Għax il-bqija sponsor. Materjal, eżatt. Eh. Itfalu ieħor.
Da, da. Ah, ara, madonna. Video da, video. Part in the Malta Eurovision Song oh, Contest, this time with my song Come Around. Differenti, ja. Dak hemmhekk minn lipsek. Dak jiena l-bista dik. Inti dak
pala inspiration x'kellek il-BCRS?
Propja borza ta' zibel. Ma borza ta' zibel faw.

Mm. Għandek xaġa bl-annimali. You like animals on you. Mm. Issa, apparently you don't like animals in you. Għanajdu kollox. Dawa ta' tal-labor.
Xkont taħseb għamet, ma jgħid il-verita.

Le. U da, da, da. Da eh. x'kienet jgħid l għawa?
Bet, kemm int li bestannej. Di vera, vera, dala waqt live performance mill-lider. Iva.
U rebħet il-jury vote dik il-performance.
Xastja! Għamillu pja pja pja, xħaqqu pja pja pja ta' dik. Għax aħna nieħdu pjaċir. Issa. Li jmiss. Li jmiss. Mela. Da, eżat.
Xillibba. Emmek kont ranger, u. Xkont? Kont ranger, għet nfittex, għet nsalva l-gorilla bil-banana, u. Ranger da.
Ranger. Ma l-scouts u hekk ġifieri eh, tipo. Eh, dawn jieħdu ħsieb il-foresta u l-ambjent u l-wildlife. Ranger. Kont qed tfittex il-banana. Kont qed tfittex il-banana għax qed ma sibtix. Da actually ħanajrek naqra, eh, da eh. tiġi xtejli, da kopjajt il-Jack Black. Jack Black minu?
Jack. No way. Jack Black.
Jack Black ħadd ma jaf minn huwa u ġew xiex. Ta' Ġumanġi. Ta' Ġumanġi. Ek li jibes. Eżatt, għax dak il-libes ta' Ranger. Ma jġiex minnek dak. Le. Li baxin tanti fat kost. Mela, f'tal mistoqsijiet, eh, ħad kompli ħaġa. Le, tinsaqsi għax tal-li kien ranger u jħobb ħafna l-annimali, u għek, tinsaqsi forsi għadċamel xie special.

Le, ma għaxu, ma għaxbux, daħħal ġol daħka, Le, sorm. Agreed, agreed, agreed, agreed.
Sorm. Sorm, nothing, xej, zi. Biex joħroġ, u.
Mux eżat ħan iħdu break, imma, imma, imma għanna dal-waqt għanna intervista. Eh, imma ftit mistoqsija ta' malaj qabel narqu. Dik jekk tkun gej u taqleb tiġi jegg.

Ditijek, piġ, ta' Xej, dit xej, xej. Ditijek, diju. Emma insomma, aħna, aħna u koll, apparti li għamilna dan homework tagħna, tkellimna ma, ma wieħed li kien jaħdem miegħek. Dana ġifiri kien nagħmel żmien jaħdem u jsifer miegħek, eċetera, eċetera. Għadu, xieġifieri.
Għadu Għadu. jaħdem miegħu mela, żgur li għadu jaħdem miegħu. Jaħdem ma' Għadu, għadu, sifer għadu.
U eh, tana bazzikament il-bodyguard, il-bodyguard. Is-security tiegħek, guard Security guard tiegħek għamilni l

Qed tara xi ġib il-qżieża u mbagħad kif iweġġgħu. Jien is-security ta' Matt Black, apparti meta jitla' żewġ tarġiet għax tant jegħreq minn Matt jiġi jleqq. Jgħidu li għandi problema ta' anger management. Min? Jien għandi problema ta' anger management? Min? Jien għandi anger management? Min? Ġieb deheb, cross, daqqa ta' ħarta, paħ! Ħa menċil.
Mill-ewwel kick jgħin ngħinu s-Sur Black. It-tnejn ma nafux nispellu l-kelma black. Allura, tittajt xi ħaġa, ħatajdu xi ħaġa, ġib ġib cross, besqa. Imma l-iktar ħaġa li naqblu fuq għajnu s-sur black hija l-gays. It-tnejn ma naħmluhomx, anzi, is-sur black ma jaħmilhomx iktar minni. Kollu moħħu biex iweġġagħhom. Darba minnhom kien hemm ġej qaflu f'kamra ta' lukanda. U tant sawtu li blu ġieħ bdejt nisimgħu lil ieħor jgħid minn barra, Ah! Ah! Ah! U s-Sur Black minn dawk il-ħodor, eh, waqt li qed iweġġa' l-ieħor mett qed jgħajjat f'widni, Oqgħod hemm kif qatt missierek! Minn hawn 'il quddiem kienet ċara. Missier l-oħor ukoll kien jieħu pjaċir jinfix fi żbub. Nammetti, eh, hemm minnhom naħseb is-Sur Black beda jweġġa' għax bdejt nisimgħu werża' iktar minn tarbija ġo childcare. Però dak għala żobbu? Qed iweġġa' u xorta nisimgħu mill-kamra l-oħra jgħajjat, Ejja boj! Ifqal imsarni! Żobbok ta' vera. Ġib ġib krus! Makarena!
Għaliex għed paniġijaw jien.
Jien najdlu s-sur Mad Black, taqtax qalbek ja ħasra. Xi darba żgur ħa tiġi l-ewwel u titla' l-Eurovision. Mela Aiden ma jistax jimrad. Jew Aiden ma jistax jaqla' xebba ammuż. Aiden ma nistgħux nitfgħu minn din l-eclipse għal isfel. Aiden ma nistgħux immorru d-dar u ntuh xebgħa tal-ostja. Aiden ma nistgħux immorru d-disa' rġiel u nirrejpjaw. Mela Aiden ma jistax ikun qed ibiddel plakka u niġi nifqagħlu ħalqu. Mela Aiden ma jistax imur jara l-għerxa u jaqa' 16 fuq, Lady ma jistax jerġa' jiġi eliminat mill-PBS jidħol hemm u jfaqqa bomba, jew Lady ma tistax ittajru karozza waqt li jkun qed jaqsam dik iż-zebra crossing kollha kuluri l hemm il-Furjana, eh? Jekk tixtiequ taqsmu l-ideat tagħkom kif għandu jmut Aiden, kull ma għandkom tagħmlu tibgħatu email fuq. X'inhu l-email? Naħa l-oħra.
X'inhu l-email?
Hello at bajtubacon.com. Affar ta' kuljum, eh? Ent tiftaħ it-Times. U tara kif Aiden jista' jitrembel isu beċċun minn fuq boni tal-fuq windscreen għall-arja. Ġib Deb Cross, beċċun! Ħajel ġej jipprova joħroġ għal Eurovision Aiden u nurih jien l-Reġina, jissalva Reġina biex xebba safety shoes li ntieħ ġo gerżumtu.

Ħanamlu ċara. Ma nishtiqux li jmut Aiden. All right? U mux edin natu idejat il-ħat. Maċħa għal Naħa darba għallu li aħna xtaqna natu kok it-tfal.
Pala ċajta, naħliflek, ta' sal-OPM ċemplu, ħesil talla. Astija. Solid shit.
Ġifiri,
Ħan nitkellmu daqsxejn fuq xi ħaġa li ovvjament inti issa nispera ħalla fuq il-gays ma rispondejtna xejn. Ħana elbu xi ħaġa naqin as gay, il-Eurovision. Tieni numru bejwet u ieħor bejn 300, 400,000. Eh. U għediet li saru biex forsi inti ma titlax twaqqan għalejk bid-dik illi badiska ma l-Europa kollha, inklużi dawk li huma ktar Ewropej minna, l-Izrael u l-Awstralja. Postja. Mela għalfej rebħet il-telefon dik id-diska. Il-votaw inni. Inti t-tini ġejt, le kont? Tini, mela, mela. Irbaħt il-telefon u ġejt t-tini b'kollox. Eżat, le, le, jena.
U darbtej. Baskel. Sara Bonici.
Sara Bonici, dik irridu noqtlu, mela. Sejn tu għatajr. Sara le, sara le. Missol sara le. Imma, imma sissa, sissa. Dakax ma daħal xejn.
Kemm għaddek.
Sissa dejjem mort tajjeb, bħal nagħmel ma mettas. Le, le, vera, vera.
Eh, Lew darba li kantajt live fuq qudiem television qudiem in-nies, fuq television qudiem in-nies, eh, fil-finali tal-Eurovision ġejt is-seba' post. Ah, Mhux se- le, tajjeb le, jew? le, le, solid shit, Ah, tu, sweet. fucking right, oh. Inti imma pro- possibli sħabek qatt ma ostja ġib fetħu lek għajnejk u għal waqfuk. Bil- Bil-fors ma jaħmluk xmen sħabek. Għalfej. Istja biex ħallewk tidħol b'dik id-diska ma għalilek jibba. Għalli l-iktar bicċa li jem tajb, ma nafx forsi nistax intallaxa impose dis, pu, ma nafx eh, da- dik il-bicċa Dik il-bicċa l-edha kif zob, tiki teka, tiki tiki tiki tiki tiki. Dik dik inti ktibtom jgħaw il-lyrics. Meta ħriġ skola ta' fajf. Ħonitla fil-karriera. Ejja, din ħażin, ħażin.
Aħna drawna n-nies, aħna nibilawk f'sormna. All right? Ġifieri kunu qegħdin. Din huwa podcast li noqogħdu nibilgħu f'sormi. Ma ġew fin libaw.
Ġew fin libaw.
U ta' faġi ġed ngħidu. Nafa ġi. Għandu raġun imma liba. Imma eh, għandu raġun vera fil-verità. Kienet ta' tek ġewwa ta' ġew vinja. Le, la xejn.
Anzi, nħad gost għax il-la filmata ma fuġi tfaw fuq imma. Vera le! Vera le! Mux opinjoni. It's a hat, it's true, it's true, it's true. Mhux Da- opinjoni. Dak għal kontra gay, dak jiġi homofobik, ġifiri. Issa manu.
X'kien qal Blazat? X'kien qal Blazat ħanfakru għam minn Kien nisa għal x'għamli anki minn l-ispeċi sejt ġifieri at this stage. ta' tipo aħna l-Maltinek b'diska bħal banana nqogħdu nifirħu biha u hekk. Wara Kjara u Angel u Mary Spiteri u daħan tellaw diska fuq il-banana u ekku. Vera, u ma l-Eurovision ekku. No, that's, that's the way to it, no, as in... Eurovision ekku, ġennu u koluri u ekku jena naħseb li jena ġennu koluri. Dak jesma li jesma li għajja. Dak għas-sabek gej imma. Tgħid ma kienx ħajamelek il-ħuligina għal ġovina. Jobżoq snienu sitta sitta kien.
Eżatt, Taka mux xi membru ta' River of Love. Le, mux ġovi l-huma naħsibx, ma naħsibx. M'għandi d-dubji tiegħi. Għax kont sal-gays ta' għalhekk. Kurżità, dis-sena dieħel għall-Eurovision jew wisq gay għalik?
Wisq gay dis-sena mhux dieħel. Forsi jidħol Aiden issa. X'ħadd jitħolej?
Meta bidni tal-programm.
Ma nafx minn intom, man, jiena ġejt tard. Eh, jiena! Inti tortakom. Jiena!
Tortakom. Ma ġisiewa jiena, da, da, Whatever, This section inti għamil. Is it, is it one of your dreams, Zek, to go to the Eurovision? Illa la, lek u għamil dak id-drabi kolla.
Nifagġid! Leta! Le, ġassek, ġassek. Tħalt biex nejtħaltu. Relax.
Smajt ta' diska ta' għana ta' demel kolkom. Ta' main?
Demel kolkom smajt ta' diska ta' għana. Le. Aħna din nikkonsidraw nitajru vera nipprova waħda l-Eurovision xi darba. Tlu.
Bis-serje ta' kollha.
Xivvutawlkom li.
Provajna kantaw diska fil-live waqajna l-nejk. Għaddi t-nejk bina. Għattek.
Da bis-serje ta' bro. Reġi, reġi, reġi.

Eh, kont għan kompli jena. Mela, mela, tija, tija, tija, tija. Jena, jena entom ossja l-gejs t-impressjonawni għax xastja Aiden Top, per eżempju, inti dejja ossja t-kaxkar vera ma' number one. Tipo, vera, mm. t-morru ta' le, I'm serious. Eh. Xinu da, diġili bija. Eh, Għamkom xaħġa, vera. Ma nafx għanna l-kreativita. Pero għan id-lek wahda, ma nafx għadxi darba innu tajtu għadi. Kemmu gej il-Eurovision? Għafna.
Taf li gej wieħed bista l-lajna Malta aħna? Glen Bella.
Ħadd ma tela gej iktar. Jiena dawn pressjonawni xi nagħmlu din riċerka. Vera, vera. Le, le, le, kien hemm member. Ember. Ħaqqa semettilkom iwa vera li kien hemm xanti. Sorry. Ma dik mara mhix gej, le. Tassa biħtar omu. Ma jkunx hemm naħa taħara fil-kamra daw.
Titni labu. Ma konx naf li Amber ġviri. Amber, mela, Amber għanda għanda tifel ma mal-partner taħħa eżin ovvi. Ok, bagay. Very, very good, good, good point, Amber, mela.

Imma anyways, imma l-the officials. Għanna wasalna kważi fl-axħar, ħadna vera pjaċir, imma għanna loba għabel titla. Eh? Pjaċir, ħan irbaħ. Irrit nirbaħ. Vera, u fada zor set video zoħra, anyways, u issa, infatti, ħan nitkelmu l-ewwel qabel il-loba, ħan nerġgħu nitkellmu mal- mal-bodyguard, mal-bodyguard tiegħek hu. Kif tindunaw, jien u s-Sur Black nifhmu fil-moda daqs kemm nifhmu fin-nisa. Jiġifieri ħafna. Ġib ġib cross! Mossa kobra! Mhux daqs kemm iħobb in-nisa s-Sur Black, eh? Ma jistax jara mara tista' taħseb. Sħabu kollha nisa, u jgħid li sħabu ta' xi raġel umli. Imma jien naħseb bil-lejl ta' kemm ifaqqalhom u jreddaħħulhom. Asli ma jidhirx li dak it-tip. Ġib ġib cross, flamingo! Kif kulħadd jaf fid-dinja tal-fashion, Il-gays kollha jiġru wara Matt Black. Resistibbli mnejjek. Fortunatament Matt jaf jiġġieled sew saħansitra dejjem jirnexxilu jifgaħhom. B'ilsienu. Ġab ġab cross. Ilsienu.
Ma taħsibx għadna ħafna u kontra l-gays? Hux, anzi naħseb qed iżżomm lura. Almenu għax bdejt ninkwieta naqra. Jien fil-verità mhux hekk taf. Imma nibża' nitlef xogħli, men.

Le ħadd ma jifhem fil-moda daqs is-Sur Black. Allura awtomatikament il-kantanti l-oħra jiġu jishom libsin tal-Abban Dorado. Is-Sur Black tant jifhem fil-ħwejjeġ, laqqas bħala biċċa tal-art ma jużahom il-ħwejjeġ tal-Abban Dorado. Ġib dip cross! Abban Dorado! Mela x'inhu? Kollox Versace u Armani għandu. Sal-kalzetta li jitfa' mal-bajta, t-taparsi ġismu kbir. Għall-banana ta' filgħodu. Ta' Charles and Ron. Għadni ma skoprejx kux il-banana ta' Charles jew il-banana ta' Ron, imma l-met ma tagħmilux differenza, għax evidenti li tnejn li huma mhumiex gay. Ġebda Cruz, Armani.
Oh my god. Tajba, tajba, tajba. Vojt l-iktar karattru vojt da. Da l-iktar program la se vera fasna l-gas fuq il-vojtaġni fuq da. Ija, di, għanna bżonna. Ħareċ program vera Voice. We're- we're- Aħna, aħna we're very proud of it, ta' Le, ġifiri. le, għana, għadu pjaċir.
L-slogan tagħna ġifiri ċajt vojt klim baxx u ammont Kolesterol. sostanzjali ta' kolesterol. Dak Dik hu hija. l-slogan tagħna. So, it- it- Go for it, ħalablu l-loba. Mela, ħanibdew bil-logħba. Ma Issa, bewlandi, di ostja. l-logħba.
Ma hija naf, għallu li biex immur u għettilom eħal-lestu. Jaħasra. L-lestu. Ma di l-logħba inti tittimmaġina sewwa li inti rbaħt il-Eurovision. ta' Malta u tira faċli u faċli s-sir, ġifiri, kem tiħu LSD. Issa għana ħantuk naqa ta' questions u mistoqsijiet u tittazel bej persona jew oħra mm. kif minn tixtieq miegħek in the certain situation you're at. Per eżempju, għan ibdew bl situazzjoni ma' min tippreferi taqsam kamra wara ikla indjan fejt nej li jintom Kemm inti kemm il-persuna l-oħra laqajtu skoss food poisoning. Il-Kjara jew il-Destiny. Tittajdilna min tippreferi taqsam kamra. Il-Destiny tkompajl. Wara skoss food poisoning. Destiny għax ġi leqsamt kamra magħha. Vera? Ġili ħrajtu hekk minn kien. Ju jiġilek taqbadni barma toħroġ jiena daqsam. Fucking rajtu. Destiny. Nixtieq li tiġi fuq il-programm. Ejja, jena qed nistednu uffiċjalment għax di. Eh, le, ma kelmitna vera. She enjoyed the last. She enjoyed the last. Ah, Destiny tal-ostja. Le, Destiny t-ċajta hija le nafna. Jien għandi t-tifla tiegħi jiffissata fid-diska tagħha meta kienet talati ġifieri xi mm. vera vera vera vera. Mela Destiny tażel. Destiny. Nimis.
Qegħdin barra l-venue tal-Eurovision u ġej wieħed b'mus biex iniffitkom. Lil min tippreferi jaqlaqha flokok.
Waħdadna ħagġi ma nifit drabi. Il-sera bonniċi, jew il-The Basker kolla.
Kolla.
Dawt nej li xewk.

Jekk hemm binti. Inqas competition. Mu gejja marra qrajtu lil marażel. Mela, għabduk tagħti blowjob ġol green room u xerdu l-video ma' social media sites kollha. Ma' min tixtieq qiegħed ġoħal fil-video. Jew il-Lawrence Gray. Jew

Di m'għandek x'għażla ovvjament wara di għadher, eh, eh, Sepja.
Jekk Sweden jażluk biex tirrappreżentom fil-Eurovision, eh. imma jridu duet. Għandek bżonn il xatt ieħor ikanta miegħek lil min tażel. Bejmi.
Lil Matthew the River of Love.

Għax ħara ta' joħroġ.
Ikolli nażel il-lok.
La proset. Tajba, minn kif tibqa' di tajba jien, di ħareġ li proset, jam sejt. Mela, ċemplulek il-IBU. Mm. Il-Eurovision be something you something. U għalulek li flimkien ma xi ħadd intom ħajkolkom tgħidu lill iżrael li floka ħadd kanta l-Palestina. Oh. Min ħatażel? L-isqof? Jew li ma għamel sadi. Tal xtara s-siti. Zgur. Il-min kifu kellek? Inti għal isqofu. L-isqof? Ajwa.
Jien naħseb iktar, l-estate jieċ kemm jtik high fives kieku jitlu l-Palestina flok il-xismu. Jien naħseb l-estate kieku.

hemm xi ħadd lest iħallaslek il-bail. Però wara li jeħilsek bħala thank you trid għalih jiftaħlek żewġ punti fit-toqba ta' sormok. Min ħatażel?

Dak Sven Mela. Falzon, il-bodybuilder, mux Daqsiex billi, ba dak fjaħat, għandu xi xi Madonna. 1 plus million fuq Instagram, eh, it's fucking huge. Istja. Aħba, Vera, granit, men, ġismu, Vera għara naqra. animal.
Imma Xi 21 kull ma. Xi 21, eh, dak.
Imma it looks painful, eh? Zom naqra li tgħid li 21 u clean peach. Vegan.
Kollox naturali.
Naturali. Le, imma jgħana xo jiġi fuxxu kolla, ximmi jaf xie storja għandu. Ejja, xie darba nġibu vera. L-axar wahda, taf li għandek post garantit fil-Eurovision, il-finali, mm. pero trid tagħmel xaġa kontra qalbek, tittaxxi mara. Ok. Eh? Lilli ma mara taħxi kieku minn daw. Minn. Li Romina Bonaci. Eh. Jow lil Karl Bonaci.

Montaġ.
Fake bloopers. Għax jiġu fake bloopers. Għax nifrankaw il-xol imma jiġi kontenut vera talla. Jek, guys, once again, like Tyson. Qabel konna sew aħna securities bla licenzja, tant konna nixxutjawhom ġo rashom is-Sirjani li saf l-aħħar kemm kont norjom iż-żarbuna u jaqbdu jobsu snilhom weħedhom. Ġeb ġeb cross, snilhom!

Ċans wieħed għandu biex jitla' l-Eurovision, ara ma jaħxikx f'sormu. Iġifieri meta ħajtih xebba njama ġo rasu l-lady nqis li jtilu għall-mewt, mhux iħalleh f'koma ta' għal mewt! Għax Aiden anka f'koma jirbaħlek! L-ostja. JD, u paċenzja darboħra tkun se tiffilmjaw is-sur Black, għajt l-spooner ma jiġix. Ma tafx li ma jaħmilhomx il-gays. Miskin kemm kien iwerżaq l-ispooner kieku kien hawn is-Sur Black. Tant kien iwerżaq li wara kont iddaħħluh soprano mal-choir ta' Saint Dorothys. Eħbaru għal Madonna! Le, le, għandkom żball ta'. Black vera kuljom hu U met ivvinta. Met tfisser short for meta nitla' l-Eurovision. Wara li jmut Aiden.
Xi żżoppet jgħid, Matt Black mhux vera gay ostja? Matthew, Matthew gay. Me! Menge! Is-Sol Black għala ma ngħidilkomx ġib ġib krus nagħlalkom għajnejkom!
L-ostja tajbin daw, ben, noġbuni, għanna għanna karattru piġa.
Proset, proset, wasalna mela. fl-akkar, guys. Thank you ħafna, Matt, ħad pjaċir. ħad pjaċir, lajtu li l-ostja ma ħad oh, pjaċir. Tajjeb kien, ma ħad ċalik, ma ħad ċalik. Mela, sotto zero. Sponsors malaj?
Sotta zero li kien aħba kif ġibta dona tosta. Li ħad xsibna bid-dona t-reġa l-lum għal-podcast li għamilna, A to Z Electronics, it-tech u eh, anka l-air conditioning, anka daw il-tablets li tana, eh, l-online intimates.com, għet nsemmu l-online intimates għandek naqra rigal, ek, eh, naqanċens, naqanċensek u da, da xinu bat solz?

Gardening 18 Plus. Simaw naqazan, eh, yes. Eh, Fire and Fork, kull nar ta' erba bil-special 50 eh, euros biss għal All You Can Eat Meat, Black Box Pro, l-audio kollu li naslu għandkom bieħ kollu grazzi għalih u kollu għana ħafna fil-live show li għamilna u The Barber Room raħal ġdid li juħsib jigrum jana u koll. Thank you very much, Matt Blank. Għandek xie affarijiet ġej, Matt, you have some new and news for everyone, diski u xaħġek li lest biex toħroċ. fallimenti.
Għandi ċaġa vera kbira ma ma jistax najt għax firmajt karta. Vera għandek NDA, eh? ċaġa kbira.
Tajja, very good, very good, very good. Ma nistax najt.
Jena nafxini naħseb jien, għandi fili li nafxini. Issa nejt l-kwara xow xorta ma nċedinna. Għax t-ċedinna, ma għandi fili li nafxini jien. Tala, la prosim. Ma ċaġa maħħeġi fili dik il-foka. Good luck, Prosit, good luck with prosit.
everything, Thank you my very friend. much. Hemm xi- socials, zejdilhom is-socials. It's Mad Black!
Mad Black underscore official hi hemmhekk u fejn sibuni kollha l-istess. Prosit. Faċli. Jien ixin ngħidlek prosit vera għax you, you came on the scene as a storm ġifieri għax jisu out of nowhere tfaċċajt. Inti l-ewwel jiena sena, kmina mela, vera mor tajjeb l-ewwel sena, le wkoll. Mill-ewwel, għal darba li kant. Tielet kon ġejt? Le, le, seba ġejt.
l-ewwel Eh, seba darba. ġejt. Min Seba. kien rebaħ dak iż-żmien? Dik is-sena rebħet Kristabel, L-ewwel sena Christabel. Ah, Imma kontilek tikteb diski u whatever or it's just it was one of the earlier ones. Le, minn dejjem xtaqt u qatt ma kxu għamilta u di l-ewwel. U jgħid fakkietek l-ewwel darba jtħalt. Very, very fucking good job, man. Proset keep Thank it up big much. time. Very, very good. Mela, guys, ma ninsawx insegwu il-Mad Back fuq il-social skolla. Segwu lilna u kol, kollox bajtu bacon, and Facebook, YouTube, bedin kullimkien, Patreon, thank you very much il-Patreons li ġew maħna l-lum. Mhm. U l-ħabiba ta' zom wahda, xezzejna. Wieħed mill-Patreons li li ġijarana. Eh, Pinġin, naqleb wahda fuq il-shot ta' Mad Black. Da, da, kara. Dak huwa, dak xieġi, illustration. Illustration. Illustration, eżatt. Eh, oh, ma nafx tu. Ġibu wahda, ġibu wahda, met, ma rajt. Ma nafx.
Foxx kemm għandek. Illustration, dan għati pinġiħ bidejħ u hekk, wara session iġerri ħarina. Eżatt. U fucking top, thank you very much, guys. Fej, fej, fej jistaw jisibuk.
Roderick Patch Illustrations. Roderick Patch Illustrations, guys, go ahead, ġifiri. Ah, vera, vera, kelmu. Very, very true. He's, he's really, really, really talented. Thank you ħafna lilkom. Il-ħabiba tiegħek match jisimha fatt. Samantha! Samantha, thank you very much tal-li ġejt, napprezzaw big time, iġifiri, thank you ta' kollox. Guys, il-Patreon għadu hemm, patreon.com slash buy to bacon. Tickets għal għawdex kolla sold out. Thank you minn ġi ta' San Antonio. Kellna show fucking Bill Bite. 1200 euro, ġifiri. Da, actually, għax s-sant nerekordjaw. Għax, ovvjament, Mad Black Press li jiex barra kena nerekordjaw qabel.

As in two, there are two scares. Mela jew.
Mela. Within two days u koll. Eżatt, ma l-ewwel hekk.
Eh, tiġa restaw. L-ewwel wieħed, l-ewwel wieħed kien minnhom kien hemm mara ġastra tnej suspettużi jitkellmu b'lingwa differenti u rrapporta. U dik il-leġit, ġifieri, tipo dik that's fine, eżatt. Just fuck it, eh.